ס'האלט מען דארף מ ד אדער מ ד א', צוויי פינטלעך אויבן כל שיש לו מתירין. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, דערמאנען די חודש דורכן ספאנסער ר' משה ליסאווער און זיין פעטער רבי חמיה שטעקל, לעילוי נשמת זייערע זיידע רבי אליעזר בן רבי ישראל אברהם און רבי קלוידעמוס קלמן בן רבי בנימין עליהם השלום. געשטאנען אין די משנה, כל שיש לו מתירין, בין למזבח, בין לאדם, בין למזבח, א יבן לו לאו בשום פיגול, אז עני זאך וואס גייט מתיר זיין, וועדער פאר יומען קאנסאמפשען, אז א מענטש גייט יעצט קענען עסן די בהמה, אדער די מזבח גייט עסן, אין אדער ווארדס מ'גייט עס פארברענען אויפן מזבח, איז שייך ביי דעם דיני פיגול. פון ווי לערנט מען דאס ארויס פון א פסוק? תני רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא. איך וואלט געקענט מיינען, אוי אינו מאי ווי אלו כיוצא בשלומים, קען זיין די פסוק וויל נאר מרבה זיין אז פיגול איז אפליקעבל צו אנדערע קרבנות נאר טאמער די קרבן איז ממש סימילער צו די שלמים, מה שלמים מיוחדין נאכלן לשני ימים ולילה אחד, אזוי ווי די שלמים קען מען עסן די טאג וואס מען האט עס מקריב געווען, די נעקסטע טאג, אינקלודינג די נאכט אינצווישן, דעמאלס איז דא די דין פיגול. אויף כל, נאר א קרבן וואס איז נאכל לשני ימים ולילה אחד זאל אויך אנגיין א דין פיגול, און מען צולייגן די איינציגסטע צוויי וואס גייען נתרבה ווערן איז נאר בכור און מעשה בהמה, נחלין ליום ולילה, א קרבן וואס איז נאר פאר איין טאג, די טאג וואס מען האט געשחט'ן, און יענע נאכט נאכדעם, ווער זאגט אז עס איז דא פיגול? לאמיר אבער זאגן א חטאת, א עשה מן התודה, מנין אז עס איז אויך דא פיגול ביי דיע קרבנות, תלמי לומר שטייט אין פסוק, מבשר זבח שלמיו, מען גייט מרבה זיין די מבשר און די זבח איז לכאורה איבריג,

גיי איך דרש'נען אין די ווארט מבשר אז יעדע קרבן וואס מען עסט די פלייש אפילו אויב די זמן אכילתו איז אנדערש ווי השלמים, פון די ווארט זעה וועל האבן זעהן אביסל ווייטער אין גמרא וואס מען גייט מרבה זיין פון דעם. יעצט עולה שאין שיריה נאכלין, מען ווייסט א קרבן עולה איז מען מקטיר די גאנצע זאך אויפן מזבח, וויאזוי ווייסט מען אז דא איז אויך דא מנין אז לודה דעם פיגול, תאמר לומר שטייט אין פסוק זבח שלמיו בין איך מרבה, אנדערע קרבנות וואס זענען געשאכטן געווארן בהמות וואס מען האט געשאכטן איז אויך לודה דעם פיגול. מנהל רבי סועפות, א חתס סועף און א עולה סועף, וואס זיי ווערן נישט גע'שחט'ן אויב מ'זיי מאכט מליקה מיט די נעגל, ס'איז נישט קיין רעגולער פארם פון שחיטה, וויי מנחות וואס בכלל נישטא די דין פון פיגול, וואס די דין פון שחיטה, ס'איז נישט שייך קיין שחיטה, וויאזוי ווייסט מען אז דא איז אויך דא די דין פיגול? איז אט שני מרבה לק שמן של מצורין, און היות איך וויל מרבה זיין דיע אלע, זאל איך אויך מרבה זיין די לק שמן וואס מ'נוצט ביי ווען מ'איז מטהר א מצורע, אז אויב האט מען אינזין געהאט פיגול ביי די אשם, גייט די שמן ווערן מיטגעשלעפט, אז ס'זאל אויך זיין פסול מיט מיט דעם פיגול. ס'הייסט אז אידן איווען דאו ס'איז בכלל נישט קיין זעוואך, די עופות מאכט מען מליקה, די מנחות איז נישט שייך ביי דעם קיין שחיטה עט אלל, אבער היות ווייל מ'מאכט דאך קמיצה די שמן לייגט מען אויף די גוף פון די מצורע, וויאזוי ווייס איך אז זיי ווערן מיטגעשלעפט מיט די מחשבת חוץ לזמנו ביי די עוף און די מנחה ביי זיי אליינס ביי די שמן מצורע בשעת מקריב זיין די עשם, טעמא לומר שטייט אין פסוק ביי אכילת קדשים בטומאה, אשר ה' מקדישים לי בין איך מקריב, בין איך מרבה יעדע סארט קרבן, נישט קיין חילוק טאמער ס'איז א פייגל וואס מ'שחט נישט, נישט קיין חילוק טאמער ס'איז א מנחה וואס איז בכלל נישטא די דין שחיטה, מיט דעם אלעם איז אויך דא די דין פיגול. אז די גמרא האקט אריין אינמיטן די ברייתא און וויל ארויסלערנען וויאזוי לערנט מען ארויס פיגול פון דעם וואס שטייט אכילת קדשים בטמא. סאו וואסע נושא? די איסור נושא וואס עס גייט אן ביי אלע קרבנות, און איך לערן ארויס חילול חילול מטומאה פון א גזירה שוה פון חילול חילול, ביי ביידע ביי נושא שטייט חילול, און ביי אכילת קדשים מטומאה שטייט אויך די ווארט חילול, ביי אכילת קדשים שטייט והיא נזרי מקדשי בני ישראל ולא יחללי וגומר, אשרי מקדישים לי. ביי נושא שטייט ואוכלו ואבינו ישאו כי את קודש השם חילל, ממילא ביי ביידע שטייט א דין חילל, די דין נושא שטייט לגבי א קרבן שלמים, און ממילא גיי איך ארויסלערנען א דרשה צו זאגן אז ס'גייט אן ביי די אנדערע קדשים as well. סאו איך לערן ארויס חילל חילל מטומאה, ועשה פיגול, איך לערן ארויס די דין פיגול אז ס'זאל אנגיין ביי אלע קרבנות, איך גיי עס ארויסלערנען דורך אבין אבין מי נושא, פון א גזירה שווה פון אבין וואס שטייט ביי די פרשה פון פיגול און די אבין וואס שטייט ביי די פרשה פון נושא. ביי נושא שטייט. ואוכלה ועוונה ישא, ביי פיגול שטייט והנפש הוא אוכלת ממני העוונה תשא, האב איך א גזירה שווה, סאו פון א עסן טעמע וואס גייט אן ביי אלע קרבנות לערן איך ארויס פרנסה אז דאס גייט אויך אנגיין ביי אלע קרבנות, און פון נושא גיי איך ארויסלערנען פון פיגול אז פיגול גייט אויך אן ביי אלע קרבנות. נאו בעק טו די ברייתא. און מאחר שסופר לרבות כל דבר אויב מ'איז מרבה יעדע סארט קרבן אז ס'דא די דין פיגול, למה נעימה שלא במעט, פארוואס האט מען עס געשריבן דווקא בפירוש פונקט ביי שלמים, היות איך האב מאבד געווען אלעס, פארוואס האט מען עס אויסגעשריבן ביי שלמים? אבוויעסלי האט די תורה געוואלט עפעס ממעט זיין וואס איז נישט אינגאנצן גלייך צו שלמים. אין אדער ווארדס, לאמיר עס איבערזאגן נאכאמאל, פארוואס האט די תורה געשריבן דווקא די דין פיגול דווקא ביי שלמים, און איך זאל מרבה זיין פון שלמים דורך למידים אלע אנדערע קרבנות, שרייב עס אין א דזשענעראל לשון און אלע קרבנות זענען בכלל, דער איז נאו ריזען איך דארף נישט האבן קיין רבי, דארפסט שוין נישט ארויסלערנען די אנדערע. לא מלך הוא דיר צו זאגן איך וויל ארויסלערנען עפעס אימפארטענט פון שלמים, מה השלמים מיוחדים אזוי ווי די שלמים איז איז יוניק, שיש להם מתירין בין לאדם בין למזבח, ס'דא א זאך וואס איז מתיר סיי פאר די מענטש זאל עס קענען עסן, און אזוי אויך די עמירם מען זאל עס קענען מקריב זיין אויפן מזבח און מען איז חייב אויף די דין פיגול, אויף כל שיש להם מתירין בין לאדם בין למזבח, יעדע קרבן וואס איז מתיר עפעס, אדער א מענטש זאל עסן די פלייש אזוי ווי ביי די שלמים, אדער די מזבח זאל באקומען אזוי ווי די איימינים פון די שלמים, חיובן עלי' משום פיגול איז דא די דין פיגול, און יעדע זאך וואס האט נישט קיין מתירים נישט פאר די מענטש און נישט פאר די מזבח איז נישט שייך דארטן קיין דין פון פיגול. נאו לעט מי פראווייד יו וויט עי ליסט. פון זאכן וואס זענען מתיר פאר א מענטש אדער פאר מזבח און ממילא איז דא ביי זיי די דין פיגול, הוא עולה, א עולה פון א בהמה, דומם מתיר אז בשרו למזבח, ס'איז מתיר די פלייש פאר די מזבח, ועורה לכהנים, די פעל גייט גיין צו די כהנים, אויב אזוי איז דא א זאך וואס ווערט מתיר סיי פאר די מזבח און סיי פאר א מענטש, עולה סואף, איז דומם מתיר אז בשרו למזבח, די פלייש גייט ווערן מתיר פאר די מזבח, מ'גייט עס מקריב זיין אויפן מזבח.

נאו לעט מי גיוו יו א ליסט פון זאכן וואס זענען נישט נצרב ב, וואס זענען נישט מתיר אנדערע זאכן ממילא נישט דא ביי זיי די דין פיגול, אי מוצא אני גיי ארויסנעמען פון די דין פיגול את הכהן מצוות הלבנה והקטורת און מנחת כהנים און מנחת כהן משיח און מנחת נסכים ואדם פון אלע קרבנות וואס די אלע וואס מען האט אויסגערעכנט די צווייטע ליסט זענען מתיר פאר די מזבח אדער פאר א מענטש אבער זענען נישט מתיר קיין אנדערע זאכן זענען גארנישט מתיר ממילא איז עפעס ביי זיי נישט דא די דין פון פיגול. ווייל די בריית'ס גייט ברענגען א שיטה וואס דינגט זיך אין די ריזן פארוואס די תורה האט דערמאנט פיגול דווקא ביי שלמים און דורך דעם ארויסלערנט די אנדערע כוונות. ר' שמעון אומר, מה שלמים מיוחדן אזוי ווי שלמים איז יוניק און ספעשל שיש בו על מזבח החיצון וואס די עיקר כפרה די שפריצן די בלוט קומט אויף די מזבח החיצון וכן יבן עליו און ביי אים איז דא די דין פיגול אויף כל שיש לו על המזבח החיצון יעדע זאך וואס מ'לייגט אויף די מזבח החיצון כיבן עליו משום פיגול איז דא ביי דעם די דין פיגול יוציא פרים מהנשרפים און שעירים מהנשרפים הואיל שאין על המזבח החיצון כשלמים וואס מען לייגט נישט זייער בלוט אויף די מזבח החיצון אזוי ווי השלמים, אויב אזוי אין חיובין אלל האבן שוין פיגול, איט דאז נאט עפליי ביי דעם די דין פון פיגול. סא און ממד, די תנא האט געלערנט, אוי שמא אין הכסף מרבה לגבי פיגול נאר די קרבנות כיוצא בשלמים וואס מען קען עסן לשני ימים ולילה אחד, דאס הייסט מיט אן די ריבי פון מבשר און זבח, וואלט איך געזאגט דווקא קרבנות וואס זענען סימילער צו שלמים האבן די דין פיגול. נאו מייני, וואס גייט מען צוגלייכן, אזוי ווי די שלמים, אזוי ווי די שלמים, גיי איך זאגן דאס איז דער בכור, די נעכל לשני ימים ולילה אחד, וואס מ'קען עסן פאר צוויי טעג און איין נאכט אזוי ווי א שלמים. באט די ברייתא זאגט פאר נישט די ספעשל רבי'ן וואס מ'האט דערמאנט אין די ברייתא, וואלט איך נישט מרבה געווען די אנדערע כוונות פאר פיגול, נאר בכור וואלט איך מרבה געווען. אבער ווי אזוי? במה יעשה? וויאזוי וואלסטו מרבה געווען בכור צו די דין פון פיגול? אי ביי מיר מציני פון א שלמים עיקר למפרע, כ'קען דאך ווייזן אז שלמים און בכור זענען זייער זייער דיפרענט, דו קענסט נישט ארויסלערנען איינס פון צווייטן, ווייל מעלה שלמים ס'איז הארבער פון בכור, שאין טעינן סמיכא, דערווייל וואס דארף זיך אנלערנען דערויף? און נסכים מיט שניפת חזיר ושוק, ביי בכור זענען די אלע זאכן נישט אפליקעבל, אויב אזוי קען מען נישט ארויסלערנען בכור פון א בנין א פון שלמים אז ס'זאל זיין די דין פון פיגול. אילו נאר וואס ענליך וואלט מבער געווען בכור צו פיגול מ פון די פסוק ואם האי אוכל יאי אוכל וואס שטייט ביי די פרשה פון פיגול ביי שלמים, די פסוק זאגט ואם האי אוכל יאי אוכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי פיגול יהיה, היות די האי אוכל און יאי אוכל איז א דזשענעראל לשון ס'איז א כלל עני טייפ אוו קרבן, גיי איך זאגן אז ס'גייט אן ביי אלע קרבנות וואס ער האט געטראכט צו עסן שלא בזמנו אזוי ווי פיגול. מיך דארשט פון די ווארט שלום אויף וואס דאס איז א פרט, ס'איז א כלל און פרט און כלל, גיי איך מרבה זיין אלע זאכן וואס זענען סימילער צו די פרט. פרעגט די גמרא, אבער דאס איז נישט קיין רעגולער כלל און פרט און כלל, הל' נתראה כללה דסמיכא הדדא נני, ס'שטייט היכול יהיכול איין ווארט לעבן צווייטן, די פרט איז א ליטל פורדער דאון די ראוד, אויב אזוי דאס איז נישט קיין רעגולער כלל און פרט און כלל. אמר רבא אדער אמר אבינו, גייסט דאך אלץ לערנען אזוי מיט א פרטי כלל, כלל לפרטי כלל, כדי אמרי בן ערובה אזוי ווי מען האט געזאגט אין ארץ ישראל, אז כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמיכין זה לזה, ווי דו טרעפסט צוויי כללים איינס לעבן צווייטן פאלאוד ביי א פרט, הטייל פרט ביינאיהם זאל זיין קאנסידערט אזוי ווי דער פרט שטייט אינצווישן, ודינן בכלל לפרטי כלל, קענסט עס ווייטער לערנען מיט א כלל לפרטי כלל, איווען דאו ס'איז נישט אויף די ריכטיגע סדר, דער פרט קומט נאך ביידע כללים, מיט דעם אלעם גיי איך אריינלייגן די פרט אינמיטן, איטס נאט א פראבלעם. זאגט אים ר' אייסער, וויאזוי ווייס איך מ'גייט מרבה זיין עופות און מנחות אז ס'איז אויך דא די דין פיגול, ווייל עד שאני מרבה לג שמן של מצורע לדין פיגול, איך דארף דאך אויך וויסן וויאזוי גייט מען מרבה זיין די לג שמן אז ס'איז דא ביי מצורע די דין פיגול. זאגט די גמרא, המן, און ווייסטו ווי וועם די פסק גייט גיין, ר' מאיר, ס'גייט אזוי ווי ר' מאיר, די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, לג שמן של מצורע, אויב ס'קומט צוזאמען מיט א אשם און ער האט געהאט אינזין א מחשבת פיגול ביי די אשם, חיובן עליו משום פיגול אפילו אויף די עול, ווייל ווען ער טראכט אויף די דאמע אשם איז עס א מתיר פאר די שמן, דברי ר' מאיר. סאו ר' מאיר האלט איווען דאו מען קען ברענגען די שמן א וואך שפעטער קענסט עס ברענגען סעפערעטלי און דעמאלס איז זיכער אז די דאמע אשם גייט נישט מתיר זיין די שמן, אבער מיט דעם אלעם האלט ר' מאיר אז אויב די ברענגסט עס יא צוזאמען איז קאנסידערט די דאמע אשם די מתיר פון די שמן. אבער איין מאל סייפער, לאמיר קוקן וואס שטייט ביי די ענד פון די סייפער, און מוצא אני איך גיי עקסקלודן פון די דין פון פיגול, מנחת נסכים ואדם, און עשה לרבנן, דאס גייט דארפן קומען אזוי ווי די חכמים וואס דינגען זיך אויף ר' מאיר, די תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, נזקי בהמה, די נסכים פון א בהמה, חיובן עליהם משום פיגול, פארוואס, מפני שדם הזבח מתירין לקרב, ס'איז א מתיר, ס'איז מתיר די בלוט מ'זאל עס קענען לייגן אויפן מזבח דברי ר' מאיר. אמרי לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' מאיר, פאר לא אדם מאי ווי א מענטש האט רשות צו ברענגען את זבחיו היום, צו ברענגען די זבחים מיטוואך, און נסכם מכאן עד עשרה ימים, אפילו אסאך שפעטער, אפילו צען טעג שפעטער, קומט אויס די בלוט איז זיכער נישט די מתיר פון די נסכים, אויב אזוי אפילו אז ער ברענגט עס צוזאמען איז ער נישט קאנסידערט די מתיר און ממילא זאל נישט זיין אפליקעבל די דיני פיגול. אומאמאל האט ר' מאיר געזאגט אף אני לא אמרתי איך האב אויך נאר געזאגט אז נסכים איז שייך צו דעם פיגול, עקסקלוסיוולי אלא בבואו נ מ א זבח נאר טאמער מ'האט עס געברענגט צוזאמען מיט די זבח, וואס דעמאלס איז ער קאנסידערט די זבח איז קאנסידערט די מתיר איז שייך צו דעם פיגול. אבער לכאורה גייט אויסקומען די פסק פון די ברייתא אין די ספר לגבי מנחת נסכים אז ס'איז נישט אפליקעבל די דיני פיגול, דאס גייט גיין אזוי ווי די חכמים וואס דינגען זיך אויף ר' מאיר, אין די ערשטע חלק פון די ברייתא, די רישא וואס רעדט וועגן די ליקט שמן של מצורע, וואס איז יא דא פיגול, איז גייט גיין אזוי ווי ר' מאיר. דאס דארף מעיק סענס, די רישא פון א ברייתא גייט אזוי ווי ר' מאיר, די זעלבע ברייתא די סעיף זאל גיין אזוי ווי די חכמים, לכתחילה וויל מען נישט אזוי לערנען. אמר רב יוסף, נע, דארפסט נישט צוטיילן, זאג דאס איז די חכמים דאס איז ר' מאיר, הא מנה די גאנצע ברייתא וועט גיין רבי וועט גיין אזוי ווי רבי, טעמע וואס ער זאגט אז לויק שמן של מצורע אז די לויק שמן פון של מצורע מתנותיו שורין ליה ער האלט אז די מתנות שמן וואס מען שפריצט זיבן מאל אגענצטע קודש קדשים זיי זענען מתיר דאס געט די אקעי די גרין לייט צו לייגן די אויל אויף די גוף פון די מצורע און די רעסט וואטעווער ס'בלייבט איבער זאל מען קענען עסן און מיט די מתנותיו שורין ליה און היות די מתנות זענען מתיר מען זאל קענען נוצן די אויל, אויב אזוי מתנותיו מפגלה ליה, איז שייך דעמאלס צו מאכן און אים ברענגען לדין פיגול. סאו וועל איך זאגן ר ר האלט אזוי ווי די חכמים אז דם זבח הייסט נישט קיין מתיר פון די לג שמן אדער פון די נסכים וואס מען ברענגט, פארוואס ווייל מען קען עס ברענגן סעפערעטלי, און לשיטתו איז נסכים נישט שייך די דין פיגול עט אלל, אבער די לג שמן פון המצורע איז יא בכלל פיגול לויט דעי שיטה, אבער נישט אויך פיגול ווען מען איז מקריב די אשם אזוי ווי רמאי האט געהאלטן, נאר דורך פיגלן ווען מען שפריצט די בלוט אגענסט די קודש קדשים, דעמאלס קען איך לערנען די ברייתא און שטימען אזוי ווי רבי. ווי זעה איך שיטת רבי? וואס איז די מקור צו די הלכה אז א זוהר שמן איז מתיר די רעסט צו לייגן אויף די מצורע און די כהנים זאלן עס קענען עסן? די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, לוג שמן של מצורע, די לוג פון אויל פון די מצורע, מועלם בו קען מען מועל זיין ביז ווען איז דא מעילה והקדש, עד שיזרק הדם, ביז ער שפריצט פון די בלוט, אין אדער ווארדס, עניבאדי וואס האט הנאה פאר מען האט געשפריצט די דם האשם איז חייב כדיני מעילה. נזרק הדם, איינמאל מ'האט שוין געשפריצטל בלוט, לא נהנה, לכתחילה טאר מען נישט הנאה האבן דערפון, ס'איז הייליגע זאכן, אבער ולא מעיל, און ס'וועט אויך נישט זיין די דינא מעילה, ווייל איינמאל מ'האט שוין געשפריצט די בלוט פון די אשים, מדין תורה איז עס שוין נישט אסור בהנאה, נאר די רבנן'דיגע הלכה, און ממילא איז מען נישט מועיל, אבער ס'איז אסור. רעבע אומר רעבע זאגט מעעלין גייט יא מועיל זיין די לק שמן עד שיתן מתנותיו ביז מ'גייט נישט לייגן די שבע הזוהות אגענסט די קודש קדשים איז מען חייב אלץ מעילה ווייל פאר מ'לייגט איר מתנות טאר מען נישט הנאה האבן מיט דין תורה בכלל פון די אויל. אבער, ושבן, די חכמים און רעבעס זענען ביידע מודה שאסור באכילה אז מדרבנן טאר מען נישט עסן די אויל, עד שיתן מתן שבע ביז ער האט געגעבן די זיבן הזיות אגענסט די קודש קדשים און מתן מהונות און ארויפלייגן די אויל אויף די גוף פון די מצורע. אבער וואס זעהן מיר קלאר פון די ברייתא? שיטת רעבע איז, שפריצן די אויל אגענסט די קודש קדשים איז די מתיר פאר די רעסט פון די אויל מדין תורה. אויף דעם האט ר' יוסף געזאגט אז לויט רמב ם קען מען לערנען אז די שמן קען ווערן פיגול דורך א משאבת חוץ לזמנה בשעת מען שפריצט די אויל. סימילער האלט ער אז די ברייתא לערנט אז די ליקט שמן איז דא בכלל פיגול, און די סוכרים איז נישט בכלל פיגול, רעדט זיך ווען די שמן איז געווארן פיגול אויף אזא אופן עס גייט גיין אזוי ווי רע ווי, אבער ביי די נסכים האלט ער אזוי ווי די חכמים. אמריהו קמאי דרבי ירמי' האבן זיי איר חכמים די תלמידים איבערגעזאגט די הלכה פון רב יוסף פאר רבי ירמי', אמר האט רבי ירמי' אויסגערופן, גברא רבא כרבי יוסף ליה מקיא ומילתא, ווי פאסט א גרויסע מענטש אזוי ווי רבי יוסף זאל זאגן אזעלכע זאך, אזעלכע זאכן, אפילו אויב די עזרת השם איז מתיר די רעסט פון די אויל אזוי ווי רבא האט געזאגט אז פון דעמאלס און ווייטער מעג מען עס עסן, אבער דאס זאל זיין א מחשבת פיגול בשעת'ן שפריצן, מ ד עמוד ב', הרי ליג, די ליג פון מצורע הבא בפני עצמו, ווען מען ברענגט עס סעפרעטלי נישט צוזאמען מיט העשן. די לכולי עלמא מתנות אויף שורה'לע, א יעדע איינער איז מודה די מתנות השם און אליינס די שפריצן די בלוט זענען מתיר די רעסט פון די אויל, און מיט דעם אלעם איז די דין אקארדינג טו עווריבאדי די לא מפגלין ליה מ'קען נישט מאכן קיין פיגול, ווי זעהט מען די הלכה? די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא לויק שמן של מצורע חייבין הוא לו משום פיגול, איז יא דא די דין פיגול מנאי שדם מתירו לבהונות ווייל די בלוט פון די אשים איז מתיר מ'זאל שוין יעצט קענען לייגן די אויל אויף די אויער פון די מצורע, ממילא היות די דם האשם איז מטה די שמן, אויב די אשם איז געווארן פיגול, גייט ווערן מיטגעשלעפט די לק שמן זאל אויך זיין פיגול, דברי ר' מאיר. אמרי לוי, און חמ געזאגט צו ר' מאיר, אמרי לוי לר' מאיר, והלא אדם מאי ווי א מענטש האט נישט וואס צו ברענגען א שמן אויל עכשיו ולויג מכאן ועד עשרה ימים ער קען ברענגען די אויל צען טעג שפעטער, אויב אזוי איז זיכער אויף די אופן איז די דם האשם נישט מטה די שמן, אונז האבן אפילו נישט געוואוסט וועלכע אויל ער גייט ברענגען, איט וואס נאט איווען באוט פראם די סטאר יעט, אויב אזוי איז נישטא די דין פיגול. קען מען לכאורה ברענגען א ראיה פון דא אז די אויל וואס קומט צוזאמען מיט די האשם זאל נישט הייסן די דם האשם א מתיר אז מען זאל זיין חייב אויף דעם משום פיגול. אמר להם, האט ר' מאיר געזאגט צו די חכמים, אף אני לא אמרתי, איך האב אויך נישט געזאגט אז ס'איז דא די דם פיגול, אלא ב ב עם האשם, נאר טאמער די לויק שמן קומט צוזאמען מיט די אויל, וואס דעמאלס איז די דם האשם די מתיר פון די אויל, און איך האלט נישט אז דו קענסט ברענגען א ראיה פון די דין שמן וואס מען ברענגט סעפרעטלי אויף שמן וואס קומט צוזאמען מיט די האשם. סאו זעהן מיר קלאר אין די ברייתא, די גאנצע חיוב פיגול ביי א לולב פון מצורע איז נישט דורך א מחשבה ביי די אשם, ביי א אופן ווען די אויל קומט מיט מיט אים, נאר ווען די אויל קומט סעפרעטלי איז יעדער איינער מודה ס'נישט דא קיין דין פיגול. און היות ביי אויל וואס קומט פאר זיך אליינס איז זיכער אז די הזוה איז מתיר, זעהן מיר פון די ברייתא אז די הזוה'ס השמן איז נישט קיין עבודה וואס זאל אויפטוהן מ'זאל קענען מאכן דארטן קיין פיגול. לויט דעם. לויט רבי גייט אויך זיין וואס האלט אז די אלעמאל איז עזות השמן די מתיר אפילו אויב די ברענגסט עס מיט רושם, מיט דעם אלעם גייט און קען נישט די מחשבה העלפן פאר פיגול. אויב אזוי קען איך נישט פארענטפערן די ברייתא אויבן וואס לערנט אז א לוג שמן איז בכלל פיגול אזוי ווי ר' יוסף האט געענטפערט, ענד וויר בעק טו סקווער וואן, די קשיא איז נאכאמאל שווער, וויאזוי זאגט די ברייתא אין די רישא אז א לוג שמן איז דא בכלל פיגול אזוי ווי ר' מאיר, און צום סוף זאגט ער אז די נסכים איז נישט בכלל פיגול אזוי ווי די חכמים. אלא אמר רבי ירמי', לעולם ר' מאיר, און נעם עס אריין לאך זאגן די גאנצע ברייתא גייט אזוי ווי ר' מאיר אז א לג שמן ווען ס'קומט מדעשים נסכים וואס קומען מיט מיט זייערע קרבנות הייסט דער זבח א מתיר און ס'העט זיין די דין פיגול, אויב האט מען געהאט א משבת פיגול ביי דעם שעכטן גייען די אנדערע זאכן ווערן מיטגעשלעפט און פאר דעם לערנט די ברייתא אז די לג שמן פון מצורע איז מען מחיוב מיט דין פיגול. דאס וואס מען האט געלערנט אין די ברייתא אז נסכים איז נישט שטאדע דעם פיגול, ושמים מכאן נסכים מעק אויס נסכים, ס'איז א טעות הדפוס, ס'באלאנגט נישט דא, ס'איז אריינגעקומען בטעות, מען דארף עס אויסלאזן, לויט די ברייתא בין איך מחיוב אויף נסכים אלץ פיגול, אזוי ווי ווען זיי קומען צוזאמען מיט די זבח. אמר אביי, לא דאמר לויט הסמא נ, דארפסט נישט אויסלאזן פון די ברייתא די ווערטער נסכים, קענסט לאזן אזוי ווי ס'איז, די ברייתא גייט אזוי ווי רמ א וואס האלט אז אין די גשמים די נסכים וואס קומען צוזאמען מיט די זבח איז שייך פיגול, ותנא ליג הבא עם האשם, גייט לערנען אויף אזא אופן אז די ליג וואס קומט צוזאמען מיט די אשם איז טאקע שייך פיגול, טאמער האט מען מפגל געווען ביי די אשם ווערט מיטגעשלעפט די עול עז וועל עז ס'איז דא די איסור אשם טאמער מען עסט עס די איסור כרת, איבן אויב מען האט געקענט ברענגען די שמן סעפרעטלי פון די אשם דעמאלטס וואלט נישט געווען קיין דין פיגול, אבער נישט קיין פראבלעם טאמער ס'איז צוזאמען איז יא דא די דין פיגול, ויהא הדין לנסחים הבאים עם הזבח טאמער ס'איז צוזאמען איז דא די דין פיגול. והוא דתנן, און נאכדעם לערנט ער סעפרעטלי נוסחים הבא מפני עצמן, אויב מען האט געברענגט די נוסחים סעפרעטלי, והיא הדין לליגה הבא בפני עצמה, מען מעג עס טאקע ברענגען סעפרעטלי, אבער אויב דו האסט געברענגט סעפרעטלי איז נישט שייך קיין דין פיגול, ווייל דעמאלס איז ער נישט זיין מטר, קומט אויס די גאנצע ברייתא איז רמיה, די חילוק צווישן די ריישע און די סייפע איז אזוי, אין די ריישע איז יא דא פיגול, אין די סייפע איז נישטא קיין פיגול, די ריישע רעדט זיך ער האט געברענגט די אויל צוזאמען מיט די אשים, און די נוסחים זענען געקומען צוזאמען מיט די זיווג, פארדעם איז דא פיגול. די ספר רעדט זיך ווען ביידע זאגן קומען סעפרעטלי, די נסכים האט מען געברענגט סעפרעט איין טאג, און די זבח האט מען געברענגט א טאג פריער, די זעלבע זאך ביי די לג שמן של מצורע האט מען געברענגט סעפרעטלי, ממילא איז נישט שייך קיין פיגול. מען האט גערעדט וועגן א גברא רבה, ס'איז אויך נוגע אביסל, ס'איז היינט געווען די יארצייט פון ר' מאיר שפירא, די מפרסם, לויט טייל איז ער געווען די מחדש פון די דף יומי, לויט טייל איז עס געווען די טשארטקעוויזע רב'ס איידיע און ער האט עס נאר מפרסם געווען, אבער היינט זיין חשבון איז געווען די יארצייט. סאו אין די פנקס די דייערי פון די חברה קדישא פון די שטאט לובלין איז אנגעקומען צו די אמרי האמת ס'איז געלעגן ביי אים אינדערהיים און ר' מאיר שפירא געווארן רב פון די שטאט לובלין איז ער געקומען באזוכן צום אמרי האמת לכבודו פון ר' מאיר היות ער איז געווארן דער רב פון לובלין האט ער ארויסגענומען די פנקס וואס ער האט געהאט ביי זיך און ער האט געוויזן א מורא'דיגע מורא'דיגע מעשה מ'זעט די גרויסע מעלות התורה און וואס מיינט באמת א גברי רבי ברענגט ער אזוי די משל איז געווען די רב פון די שטאט לובלין ער האט אליינס אריינגעשריבן די פנקס, מעשה שהיה כך היה. ס'איז געווען א יונגערמאן וואס האט נישט געהאט קיין קינדער און נעבעך זיין פרוי איז געווען מורא'דיג קראנק. זי האט געהאלטן ממש ביי די גסיסה, זי האט געהאלטן ביים שטארבן. האט זי מרוב צער געזאגט צו איר מאן, וואס וועט זיין, יעדער גייט פארגעסן פון איר, זי האט נישט, זי האט נישט קיין קינדער נעבעך, עס וועט נישט בלייבן קיין זכר. האט זי געבעטן פון איר מאן א שווערע טובה, אבער ער זאל שווערן אז ער גייט נישט חתונה האבן מיט א צווייטע און אזוי ער האט כאטשיג געערט געדענקן וועגן זיין ווייב. ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, זיך געהאלטן אין א גאר שווערע מצב, ער האט איר נישט געוואלט מצער זיין, בלית ברירה, ער האט נישט געהאט וועמען צו פרעגן, עט דע מאמענט האט ער געשוואוירן ער גייט אזוי טון. זי האט געזאגט זי איז מורא'דיג מכיר טוב, און נאך אפאר מינוט שפעטער איז זי נפטר געווארן, עגעין דער מהרשל שרייבט די מעשה. נאך אפאר טעג פון די שבעה, נאך די שבעה, איז די מאן איז צוריק געגאנגען בית מדרש לערנען, אבער עס איז געווען זייער אבוויעס, דער מענטש איז אין א דיעפ דיעפ דיפרעשאן, ער האט נישט געגעסן, ער האט נישט געטרינקען, ער האט נישט געשלאפן, און מען האט געטראכט נעבעך ער האט פארלוירן זיין ווייב, ס'וועט אדורך גיין אביסל צייט און ער וועט זיך צוריק אויפוועקן. מ'האט אים אנגעהויבן רעדן שידוכים איז ער געווארן מער דיפרעסט, מער ווייעלענט, מער אגרעסיוו, מ'האט געזען עפעס ליגט דא, עפעס היכן יש דבר דא, ס'איז עפעס דא. מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון. און מ'איז געגאנגען און מ'האט מעורר געווען די משל רבי, ס'דא עפעס ראנג מיט די אינגערמאן, דער איז מאר טו די סטארי און מ'דארף זען וואס מ'קען אים העלפן. האט אים אריינגערופן, ער האט גארנישט געוואלט זאגן. ער געבליבן שטיל, ביז די משל האט געזאגט פרק גזירות מרא דאסרא בין איך דען מצווה און מחייב זאלסט מיר דערציילן די גאנצע אמת. האט די אינגערמאן אויסגעפלאצט אין א געוויין און ער האט דערציילט אז ער האט געשפוירן פאר די ווייב אז ער האט נישט חתונה מיט א צווייטע און ממילא איז ער מורא'דיג דיפרעסט, הי איז לאקד אפ פאר לייף, ער ווייסט נישט וואס צו טון. די משל האט ער געהערט די מעשה האט ער געזאגט ס'איז א גאר א הארבע שאלה, מ'קען עס נישט פסק'נען אזוי אויף איין פיס, די נאכט וועט אריבערגיין און ער וועט געבן א פסק אינדערפרי, ער וועט זיך אריינלייגן אין די שאלה און ער וועט געבן א פסק אינדערפרי. ער קומט אין די פרי זאגט ער ס'איז טאקע געווען א שוויה, אבער ס'איז א שוויה אגענסט א מצוה פון פר' ורביה. ער האט געשריבן א לאנגע תשובה און ער האט געשריבן ס'איז מותר, נישט נאר ס'איז מותר, נאר ער איז מחיוב חתונה צו האבן נאכאמאל. ארלעדיגט, מ'האט אים גערעדט שידוכים, בשעה טובה, ער האט א שידוך געטון, ער איז געגאנגען לחופה, ס'איז געווען א גרויסע שמחה אין די שטאט, די גאנצע שטאט האט זיך מיטגעפרייט. ס'איז נישט אדורך אפאר טעג נאך די שבע ברכות, תיכף בגמר השמחה, סאדענלי די אינגערמאן איז דראפ דעד, איז נפטר געווארן, רחמנא לצלן. מ'האט דערציילט פאר די משל אז די אינגערמאן איז נפטר געווארן, האט ער געזאגט מ'זאל מאכן א רעגולער לוויה, אבער מ'זאל גראבן א קבר, מ'זאל אבער נישט צודעקן די קבר, פאר סטימוס הגולל זאל מען אים רופן. ארלעדיגט, די עולם האט פארשטאנען ס'גייט דא זיין עפעס אינטערסאנט, די גאנצע עולם איז זיך צוזאמגענומען, ס'איז געווען א ריזיגע לוויה, פאר סטימוס הגולל האט מען גערופן די משל, און איז אריינגעגאנגען אין קבר אריין, און ער האט אריינגעלייגט עפעס אין די הענט פון די נפטר. ער האט געהייסן יעדער זאל אוועקגיין פון די פעלד, פון די בית החיים, מ'זאל נישט צודעקן די קבר, נישט אדורך קיין לאנגע צייט, און הוא הרג ברגליו, דער יונגערמאן איז אנגעקומען אין שטאט אנגעטון מיט די תכריכים, כאחד האדם, א געזונטער מענטש, אבער מיט ווייסע קליידער. פארשטייט זיך, די גאנצע שטאט איז אנטלאפן, יעדער האט געציטערט צו רעדן מיט אים, און אפאר ברעיוו מענטשן זענען צוגעגאנגען, זיי האבן געפרעגט, דערצייל אונז וואס איז דא געשען? האט ער געוויזן די בריוו וואס די משל האט אריינגעלייגט אין זיין אנצוג ווען געשריבן צו די פמליא של מעלה. תורה לא בשמים היא. איך האב גע'פסק'נט אז זאל חתונה האבן מיט א צווייטע פרוי, וגוזר אני עליכם אז מ'זאל אים צוריק שיקן צו מיר. ער האט געענדיגט די איגרת, ידידכם שלמה. אזוי האט ער געענדיגט די בריוו. ווי לפלא. ער קומט אן צוריק אהיים, פארשטייט זיך די ווייב איז ארויסגעלאפן מרוב פחד, זי האט נישט געוואוסט, זי איז נישט געווען דערצו צו לעבן מיט א טויטע מאן, זי האט נישט געוואוסט וואס גייט דא פאר, זי האט נישט געוואלט האבן קיין מגע און משא כ זי איז ארויסגעלאפן. לויפט צוריק די אינגערמאן צו די מהרשל און ער זאגט, מה הועיל לי חכם בתקנתם, האסט מיר גארנישט געהאלפן, זי איז נישט גרייט צו וואוינען מיט איר. האט די מהרשל געזאגט, איך העל עס שוין קער נעמען, זארג דיך נישט, ער וועט אלץ מסדר זיין. צום סוף שרייבט די מהרשל, ער האט עס מסדר געווען, ער שרייבט אליינס אין די פנקס, על כן התפללתי לה' שישכח כל המעשה, די מעשה זאל פארגעסן ווערן, וישתקי הדברים. און ער ענדיגט צו, וכך הוה. און די פרוי איז צוריק געגאנגען, ענד דעי ליווט העפילי עווער עפטער. שרייבט דער משל ווייטער, והוספתי כל זה לזיכרון, לזכרון דברים, ויהיה לזכרון און ער ענדיגט צו, וגודל אות אחרון של שכחה יותר מן הראשון, דער פאקט אז די עולם האט פארגעסן פון די מעשה איז א גרעסערע נס ווי די עצם נס אז עס איז געווארן לעבעדיג. ווייל עטליכע תלמידים פון ר' מאיר שפירא האבן דערציילט די מעשה, זיי האבן עס געהערט פון ר' מאיר אליינס, איינער פון זיי איז געווען ר' ישראל אברהם שטיין דער פאלטיטשאנער רב אויף פארטין און פיפטי פיפט, ער האט עס דערציילט פאר ר' אהרן קאטלער, ר' אהרן קאטלער איז מורא'דיג נתרגש געווארן, און ער האט געזאגט ס'איז א חיזוק אז מ'זעהט די אמונת חכמים, די כח התורה, ער האט מורא'דיג, ער איז געווען זייער עקסייטעד מיט די מעשה. נאו, ווער איז געווען דער יונגערמאן? סאו לעצטנס איז געדרוקט געווארן, איינער פון די גדולי פוסקים פון די תלמידים פון די מהרשל איז געווען דער מטה משה, מען ברענגט אים צו, דער מגן אברהם ברענגט אים צו, דער באך ברענגט אים צו, אסאך אנדערע ברענגען אים צו, עס איז אינטערסאנט, ער פלעגט שרייבן זיין נאמען משה מעס, און מען ברענגט זיינע ווערטער, און ווען די אנדערע ספרים ברענגען זיינע ווערטער שרייבן זיי בשם ר' משה איש חי, סאו סאמטינג איז גאואינג אן און מען האט נישט געוויסט וואס דאס איז, עס איז געווען אסאך השערות ועדות, עס איז געווען וואס האבן געזאגט אז ער קומט פון משפחת מעס, מ ע ס ס, סימילער צו מעסינגער, אזא סארט נאמען, טייל האבן געזאגט אז מעש איז ראשי תיבות מלמד אלוקות, אבער עס איז קיינמאל נישט געווען קלאר ווער דער מענטש איז געווען. לעצטנס האט מען געדרוקט פון פשעווארסקער רבי רבי לייביש'ל אז ס'זעהט אים אויס ברור אז דער מטה משה איז געווען דער אינגערמאן, פאר דעם פלעגט ער חתמ'נען משה מעש, אז ער איז דאך געשטארבן, דאס איז געווען דער אינגערמאן. און היות דער מהרשל האט געדאווענט אז מען זאל פארגעסן די מעשה, האט מען פארגעסן פון די מעשה, קיינער האט עס נישט געדענקט, און די אלע השערות זענען געווארן צוריק לעבעדיג, על כל פנים מען זעהט וואס מיינט א גברא רבה ווי דער מהרשל. האט זיך געלערנט אין די משנה, חת ס א אב, דומם מתיר אז פסורה לכהנים, די פלייש איז מתיר, די בלוט איז מתיר די פלייש אז די כהנים זאלן עס קענען עסן. מנא הא נמילא, פון ווי נעמט מען דאס? סאו די גמרא גייט ברענגען א ברייתא וואס לערנט אז די חת ס א אב גייט צו די כהנים, באלאנגט פאר די כהנים, די פסוק זאגט ביי די מתנת כהונה, זה יהיה לך מקודש הקדשים מן האש, כל קרבנם לכל מנחתם, ולכל חטאתם, לכל אשמם אשר השיבו לי, קודש קדשים לך הי' לבניך. ווייל יעדע קול וואס שטייט דא, קול קרבנם, לכל מנחתם, לכל חטאתם, לכל אשמים, גייט מען דרש'נען אנדערע זאכן וואס איך וואלט נישט געוואוסט אז זיי זענען מתנת כהונה. איינער פון זיי גייט זיין דער לג שמן של מצורע. נאר די גמרא ברענגט נישט די גאנצע יעדע לימוד אין איין פלאו, נאר די גמרא נעמט יעדע איינס סעפערעטלי און מען גייט עס צוברעכן און מסביר זיין און לערנען. די תנא לייבי, לייבי האט געלערנט, שטייט ביי די מתנת כהונה, קול קרבנם, וואס בין איך מרבה וואס איך וואלט נישט געוואוסט אן דעם, לרבות לג שמן של מצורע, אז דאס הייסט אויך א קרבן. אז די עקסטרע אויל גייט גיין פאר די כהנים אזוי ווי אלע עקסטרע קרבנות. פארוואס איז די הוה מינא אויס אלקא דאתכם בין איך וואלט געוואלט מיינען קרבנא מיינט אן די ווארט קול וואלט איך געזאגט מן האש כוס מן האש דווקא א זאך וואס קומט פון פייער דאס הייסט א קרבן כסף רחמנא זה יהיה לך מן האש איז משמע דווקא א קרבן וואס קומט אויף די פייער אבער והאי די מצורע'דיגע אויל למה מוסיפין מן האש איז דער ליקשיימענער קיינמאל נישט געווען אויף די פייער אויב אזוי, היות מען איז עס נישט מקריב אויפן מזבח, זאל עס נישט גיין צו די כהנים, כמשמע לן אויף דעם קומט די פסוק, כל קרבנם, די לג שמן גייט יא גיין צו די כהנים, ס'איז קאנסידערט א קרבן. שטייט לכל מנחתם, לרבות מנחת עומר און מנחת הקנאות. סאו די מנחת עומר ווייסט מען וואס דאס איז, די מנחת הקנאות דאס איז וואס מען האט געמאכט פאר די סוטה, ווען מען טשעקט די סוטה צו האבן זי געזינדיגט אדער נישט, שטייט אין פסוק והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה אליהו עשירות ו עיפו קמח שעורים ליציקו ללא אויף שמן, ולא יתן עליו לבון, און פארוואס כי מנחת קנאות היא מנחת זיכרון מזכרת סביון, סאו אדער אלץ די קנאות פון די מאן, אדער אויף די קינדער פון די אייבערשטער וואס די אייבערשטער איז זייער אפסעט אז איז צוגעקומען צו אזא מצב, סאו ס'אלץ כדתך אמינא, ווען נישט ס'שטייט די ווארט קולטס וואלט נאר געשטאנען מנחתם, וואלט איך געזאגט ואכלי עשום אשר כפר בהם, לשם כפרה. און מנחת רומי להתיר, די מנחת רומי אסיר, די מנחת רומי קומט מתיר זיין די נייע תביעה, וואס נישט פאר א כפרה, און מנחת קנאות קומט פאר עפעס אנדערש, לברר אבן כ א אסיר, צו מאכן קלאר טאמער האט מען געזינדיגט אדער נישט, ס'איז נישט קיין כפרה'דיגער קרבן, אויב אזוי קען זיין ס'זאל נישט גיין פאר די כהן, ומשמע לן לכל מנחתם, אז אפילו די עקסטרע פון די יער מנחת גייען אויך גיין פאר די כהנים. לכל חטאתם, לרבות חטאת העוף, איווען דאו א חטאת העוף שעכט מען נישט, גייט עס נאך אלץ פאר די כהנים, ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען ס'שטייט נאר די ווארט חטאתם וואלט איך געמיינט נבילה היא, אז מ'שעכט עס מיט די נעגל איז הייסט עס נישט געשאכטן, ס'איז קאנסידערט נבילה, אוי ווי אזוי זאל מען עס נישט מעגן עסן, ס'איז נישט כשר געשאכטן, קומט ער לכל חטאתם, אפילו דאס קען מען עס יא עסן, ס'איז סימעלער אזוי ווי א בן פקיעה, ס'איז דא עקסעפשענס צו די רול פון דין שחיטה, מ'מעג עס יא עסן. לכל השמים לרבות השם נזיר והשם מצורע, ווייל סל כדת חמינא ווען נישט דא שטייט די ווארט קול וואלט איך געזאגט להכשיר כעוסה השמות, די השמות וואס מען רעכנט דא אן קומען עפעס מתיר זיין נישט מכפר צו זיין, די השם נזיר קומט מתיר זיין קומט מתיר זיין אז אויב האט מען צובראכן די נזירות ס'איז געווען א סייקל פון דרײַסיק טעג און ער געווארן טמא לאמער זאגן נאכדעם וואס ער ברענגט איר קרבנות קען ער אנהייבן די סייקל נאכאמאל. די אשה מצורע גייט יעצט קענען עסן קדשים, סאו די פסוק וואס זאגט ואכלי עשום אשר כפר בהם ער האט געהאט א כפרה, די זאכן וואס זענען נישט געקומען פאר כפרה קען זיין מען קען עס נישט עסן, משמע לן לאמעך די פסוק הערן לכל השמים אז די אשמות גייען די כהנים אויך עסן איווען דאו זיי קומען נישט פאר כפרה. נאו, די זאגסט אז די קול איז מרבה דא? אלע, אפילו א שם מצורע. פרעגט די גמרא, א שם מצורע דארף איך נישט האבן קיין פסוק, בהדיא כסבי, שטייט אין פסוק כי כחטאת הוא ושם הי' לכהן, פארוואס דארפסטו האבן די דרשה לכל השמים מערבב צו זיין די א שם מצורע איז אויך פון די מתנות כהונה? אלא זאגט די גמרא כ'גיי זאגן אזוי, לרבות א שם נזיר, נישט ו א שם מצורע, נאר כ א שם מצורע, אזוי ווי די שם מצורע וואס שטייט בפירוש אין פסוק ס'גייט פארן כהן, די כל איז מערבב די שם נזיר גייט אויך גיין פארן כהן. ווייל צום סוף שטייט אין פסוק אשר ישיבו לי קודש קדשים לך היא ולבניך, אשר ישיבו לי וואס גייט מען דרשנען, זיי גזל הגר, ס'גייט אז דער איינער האט געגזלט פון די גר, מען ברענגט עס צוריק, ער האט נישט קיין קינדער, ער האט נישט קיין יורש, צו וועם גייט עס גיין, פאר די כהנים פון יענע משמר. לך היא וואס מיינט די לך? שלך, ס'איז ממש לך היא, עס איז אינגאנצן פרייוועט פראפערטי פון די כהן, אפילו לקדש בו את אישו, ס'האט נישט קיין שום קדושה, ס'איז זיין פרייוועט געלט, ער קען עס סווייפן אין א ספרים געשעפט, ער קען מקדש זיין א פרוי דערמיט, ער קען עס נוצן פאר וואס ער וויל. ס'איז אזוי ווי די מטבע פון א פדיון הבן וואס זענען אינגאנצן פראפערטי פון די כהן פאר אלל היז פערסאנעל יוז, ס'האט נישט קיין שום קדושה. מ'רעדט וועגן פדיון הבן, א כהן האט פארציילט, ער איז געווען א כהן ביי פדיון הבן, און די סאטמאר רב זכרונו לברכה איז דארט געווען. פאר די סאטמאר רב איז אנגעקומען איז געווען דארט א ליטווישער ראש ישיבה און ער האט אויסגערופן, רבותי ווען מ'ברענגט אריין די קינד זאל מען וויסן מ'זאל אויפשטיין, סאטמאר רב איז אריינגעקומען, מען האט אריינגעברענגט די קינד, נאכדעם איז די גאנצע עולם בעיסד אויף די צוואה פון די בית ושלח יעדער איינער איז אויפגעשטאנען, און די סאטמאר רב האט געוויזן ניין מען זאל זיך אוועק זעצן, האט ער געזאגט די סאטמאר רב אז ווען מען ברענגט אריין א קינד צו ברית מילה דארף מען אויפשטיין, ווען מען ברענגט צו א פדיון הבן דארף מען נישט אויפשטיין, און ער האט נישט געברענגט דארטן קיין הסבר פארוואס נישט. רבי דוד שמיעל האט צוגעצייכנט א גאנצע כבד און עס פועל'ט בסייעתא דשמיא פון ר' דוד שמואל זיין בקיאות א באטענירער אין מסכת בקירים, גיי פרעג מיר א משנה אין בקירים וואלט איך נישט געוויסט אבער א באטענירער אין מסכת בקירים איז א חידוש, עניוועי זאגט ער דארטן אז מען שטייט אויף ביי די וואס האבן געברענגט די בקירים און די באטענירער איז מסביר היות זיי זענען עוסק במצוה וחביבה מצוה בשעתה ממילא שטייט מען אויף לכבודם פון די וואס טראגן די בקירים און מען איז אויפגעשטאנען און ער ענדיגט צו די באטענירע, משום היי טעמא שטייט מען אויף סיי לפני נושאי המת, די וואס טראגן די טויטע, און אזוי אויך להבדיל בין חיים לחיים, די נושאי התינוק לברית מילה, ווייל זיי זענען עוסק במצוה. אויב אזוי, זאגט רבי דוד שמואל, ביי פדיון הבן דארף מען נישט אויפשטיין, ווייל די קינד דארף בכלל נישט דארט זיין ביי די פדיון הבן, די פדיון הבן איז א טרענזעקשאן צווישן די טאטע פונעם קינד מיט די כהן, די קינד, מען ברענגט אריין די קינד סתם ל פאר היעדר מצוה, באט עס איז נישט קיין חלק פון די מצוה, אויב אזוי פארדעם שטימט זייער גוט אז מען האט נישט געדארפט אויפשטיין פאר דעם, און מה שאין כן ביי א ברית וואס מען דארף האבן די קינד צו טון די מצוה, ווייפיי דאזענט ווארק פאר א ברית, אויב אזוי דארף מען אויפשטיין. ווייל סיי פון ווי ער ברענגט דארטן ברענגט ער סתם דארטן צו אז די טאטע האט די סאטמאר רב האט געפרעגט פון די כהן דארטן טאמער ער האט געציילט די געלט, האט ער געזאגט ניין, זאגט ער מען דארף עס ציילן, ס'איז דאך א רעגולער טרענזעקשאן, ס'איז א געשעפט, אז צו מאכן זיכער אז מען באקומט די ריכטיגע אמאונט, צייל איבער די געלט. אקעי, די לעצטע שטיקל פון די משנה איז געשטאנען די מחלוקת לגבי די חטאת הפנימיות וואס מען לייגט די בלוט אין די היכל טאמער דא איז אויך דא די דין פיגול אדער נישט. תניא האמיר געלערנט אין א ברייתא רבי אלעזר אומר רבי אלעזר זאגט משום רבי יוסי אין נאמען אדער רבי יוסי אדער רבי יוסי הגלילי פיגול בדבר הנעשה בחוץ אויב האט אינזין געהאט א מחשבת אכילה חוץ לזמנה ביי א זאך וואס מען טוט אינדרויסן וואס די עבודה וואס ער האט געטון איז געווען בשעת ער האט געהאט די מחשבה אין עסן וואס ער האט געטראכט וועגן איז געווען מיט זאכן וואס זענען אינדרויסן פון די היכל און די אזהרה פיגל דעמאלס איז דא די דין הפיגל אבער טאמער איז עס דבר הנעשה בפנים וואס די עבודה וואס ער האט געטראכט וועגן אדער די אכילה וואס ער האט געטראכט וועגן זענען זאכן וואס מען טוט אין די היכל לוי' פיגל איז נישטא די דין פיגל הגם איוו ס האט מען געזאגט לוי' פיגל איז נאך אלץ דא די עבירה צו טון אבער די עונש קרות איז נישטא כיצד וויאזוי מיינט מען דאס היה עומד בחוץ ער שטייט אינדרויסן די אזהרה ואומר און ער זאגט הריני שוחט דיך שעכט דער קרבן להזות מדמה צו שפריצן זיין בלוט אין די היכל למחר מארגן, לא פיגלא דאס איז נישט קיין פיגול, פארוואס? שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים, זיין מחשבה איז געווען אינדרויסן טאקע אבער עס איז געווען וועגן א זאך וואס ער גייט טון אינעווייניג אין די עזרה אין די אין די היכל, אויב אזוי לא פיגול הייסט דאס נישט קיין פיגול. אזוי אויך היה עומד בפנים ער שטייט אין די היכל ואומר הריני מה זה שפריצט די בלוט פון די קרבן על מנת להקטיר המרים צו מקטיר זיין די המרים ולשפוך צו שפריצן די בלוט שיריים פון די בלוט

אמר רבי שמעון לוי, מאי קרוב, פון וועלכע פסוק לערנט מען ארויס די דין? די פסוק רעדט דאך לכאורה וועגן די פאר כהונה משיח, לגבי אפשיידן די עמירם פון די פאר כהונה משיח, און די פסוק זאגט, כאשר ירם משור זבח השלמים, און על פי פשטות קען מען פרעגן, וכי מה לו מדין משור זבח השלמים מאי אתא, וועלכע דין לערנט מען ארויס פון שלמים אויף די פאר כהונה משיח, לגבי אפשיידן די עמירם, לכאורה אלע עמירם פון די פאר כהן משיח, שטייט בפירוש אין פסוק, וואס לערנט מען דא ארויס? אלא נאר וואס דען, מה כשפר כהן משיח לשאר זבח השלמים, כ'גיי ארויסטוהן די דין פיגול, מה שאר זבח השלמים ווערט נישט קיין פיגול עד שיהי' מעשיו, די עבודה וואס ער טוט בשעת מחשבה פון פיגול, און מחשבותיו אויף וואס ער טראכט שלא בזמנן, דארף זיין א מזבח החוצן דווקא אויף א זאך וואס איז אינדרויסן נישט אין די היכל, א פר כהן משיח עד שיהי' מחשבותיו און מעשיו, די מחשבה דארף זיין, די עבודות דארפן זיין על מזבח החוצן אדער אינדרויסן פון די היכל, קומט אויס לויט רבי יוסי, עס איז נישטא קיין פיגול ביי חטאת הפנימיות, נאר דורך דעם וואס ער גייט טראכטן בשעת'ן שעכטן אדער קבלה אדער הולכה אינדרויסן א מחשבה אז ער גייט אויסגיסן די שריים פון די בלוט אדער מקטיר זיין די עמירם אויף די מזבח החיצון חוץ לזמנם. אבער א מחשבה בשעת מתן את הדם גייט נישט העלפן, היות עס איז א עבודה פון אינעווייניג, און עס גייט אויך נישט העלפן קיין מחשבה וועגן מתן את הדם צו לייגן שלא בזמנם די מפגר צו זיין, ווייל די מתן דמים פון די חטאת הפנימיות איז די אכילה פון אינעווייניג, און ממילא איז נישטא קיין פיגול. אמר ר' נחמן אמר רבא בר אביה אמר רב, הלכה כרבי אלעזר שאמר משום רבי יוסי, אז מען דארף די מחשבה זאל זיין חוץ לזמנו ביי עבודות חוץ אויף אכילת חוץ און החתת הפנימי איז עס שייך נאר בשעת די שחיטה צו טראכטן בשעת שפיכת שיריים, אמר רבא אדער אמר רב יוסף, מ ה עמוד א', הלכות די משיכה, וואס האסטו מיר דא גע'פסק'נט, פארוואס האסטו דא געדארפט אויסרופן די פסק, ס'דאך נישט נוגיא, יעצט נאך די חורבן איז נאט עפליקעבל. אמר לי אביי, האט אביי געזאגט, אה ריעלי, דו זאגסט אז זאכן וואס זענען נישט עפליקעבל זאל מען ארויסנעמען פון די גמרא, אלא מאי האתך לויט דיין טענה זאגסטו הלכות אין די משיכה, כל שחיטת קדשים לא לישנא, זאל מען ארויסנעמען גאנץ מסכת זבחים, גאנץ מסכת מנחות, ועוד ועוד, ווייל הלכות אין די משיכה איז נישט נוגיא, ס'נאר נאר ווען משיח העט קומען ווען מ'עט בויען די בית המקדש. אלא נאר מסתם מען זאגט נישט אזוי, וואס דען? די רויש ויקבל שכר, די לערן און די טוט די ריכטיגע זאך, אויב אזוי עסט באקומען שכר אויף דעם, הכי נמי לגבי די פסק, האט ער געזאגט די פסק איז אזוי ווי רב, זאלסטו ווישן די רויש ויקבל שכר, די לערן עס איווען דאו עס איז נישט נוגע למעשה אויף אונז היינט, אבער מען דארף עס לערנען עניוועי. נאו, איווען דאו די דינים אדער די מצוות זענען נישט נוגע אויף אונז בפועל היינטיגע צייטן, מיט דעם אלעם איז דא בשעת'ן לערנען א גרויסע מצוה, די מצוה פון תלמוד תורה, און מען באקומט שכר סיי אויף די עצם דין תלמוד תורה, און באמת ביי קדושים איז דער סאמטינג ספעשל, אז בזמן עיני וואס נישטא קיין עבודה איז דא א ספעשל משמעות פאר דעם ווייל די גמרא לערנט אונז אז ווען מ'קען נישט מקריב זיין כוונות איז ווען מ'לערנט די תורה דערפון איז אנשטאטס מקריב זיין במקום מקריב זיין מ'לערנט עס ארויס אין תענית אין מגילה פון א פסוק אין אונזער פרשה צו א מדרש אברהם אבינו האט געפרעגט די אייבערשטער בזמן שאין בית המקדש קיים און מ'וועט נישט קענען מח האבן קיין כפרה אויף די קרבנות דורך די קרבנות דורך די קרבנות וואס וועט זיין וויעל מיר האבן א כפרה האט די אייבערשטער געזאגט כ'האב שוין מסדר געווען סדר הקרבנות און ווי לאנג מ'לערנט עס רעכן איז כאילו איז האמת מקריב געווען איך גיי מוחל זיין אלע עבירות. סוף מסכת מנחות האט רבי יצחק געדרשנט פון די פסוקים וזאת תורת החתות וזאת תורת האשם אז יעדער וואס לערנט תורת חתות די תורה די הלכות די פסוקים פון דעם איז כאילו ער האט מקריב געווען א חתות און יעדער איינער וואס איז עוסק אין תורת האשם כאילו ער האט מקריב געווען א כאילו ער האט מקריב געווען א קרבן האשם און ער האט די כפרה. א יונגערמאן האט דערציילט, ער האט געהאלטן דא אינמיטן מיטהאלטן מיט די מסכת זבחים דף יומי, באט ס'איז אים אנגעקומען זייער שווער, ס'פילט פרעמד און ס'איז אזויפיל לומדים, ס'איז שווער צו פארשטיין, ער בעיסיקלי געיוו אפ אן די דף. ס'איז א שווערע מסכת און ער פילט ס'איז נישט ווערט, איך בין נישט יוצא, איך לערן עס נישט ווי ס'דארף צו זיין. ער האט אויפגעמאכט א מסכת זבחים און עס איז אנגעקומען ממש די ווערטער וואס דער היתמם איז פעסט. איך האלט דא ממש, מ'האלט מיט טאקע אביסל צוריק אבער מיט דעם אלעם, איך האלט נישט אזוי גוט מיט, אבער דרוש וקבל שכר, דורך דעם האט מען א כפרה, פארשטייסט נישט אזוי גוט, ס'איז כדאי עניוועי, די יסוד דרוש וקבל שכר, זבחים קומט אן שווער, קיפ אן גאואינג, ער האט צוגענדיגט, די אייבערשטער האט אים געשיקט אזא שמייכל איז ער געגאנגען ווייטער און ער איז, הי איז בעק אן באורד. זאגט רבי יוסף, האסט מיר געפרעגט הלכות אין די משיחי? דרוש וקבל שכר האט הרב יוסף געזאגט הכא קא אמינא לך, דער חלק וואס האט מיך געבאדערט איז נישט די עצם לערנען, איך פארשטיי מען דארף לערנען די גמרות, אבער הלכות ס' למה לי, פארוואס האסטו געדארפט אויסקלאמפן בית מדרש זאלסט וויסן אזוי איז די הלכה, וואס גייט מיך אן אזוי איז די הלכה אויב עס איז נישט נוגע פאר אונז פארוואס דארף מען עס לערנען, א געווענליך מען פסק'נט הלכות לגבי הלכה למעשה באט אויב עס איז נישט נוגע פאר הלכה למעשה דער איז נאו ריזען אזוי אויסצוקלאפן. לשנה אחרונה, אמר ליה הלכה כו אמינא, כ'זאג דיך ער האט זיך געוואונדערט אויף די הלכה למעשה, אבער נישט פארוואס מ'האט עס געלערנט, נאו די מפרשים זענען ביזי, לכאורה זעט מען נישט קיין חילוק צווישן די ערשטע גירסא און די צווייטע גירסא, בעיסיקלי זאגן ביידע די זעלבע זאך, אז וואס האסטו געדארפט אויסקלאפן, ס'איז אזוי די הלכה, אן דעט נאוט, העוו א וואנדערפול איווענינג ענד טענק יו פאר ליסענינג.